Ӳкерӗней ҫут тӗнче шурӑ-шурӑ пир ҫине тӗрӗҫӗ хӑю чунне Ушанч чӑваш тӗррипе пӑхсан Шалтах тӗлӗнен тӗрӗ пӗр пекех енчен Ҫӗвви яка йӗркерен вӑрттӑнлӑхне пӗлнӗрен Эх, хитре чӑваш тӗрри, хӗпӗртет этем чӗри Манӑн чун та савӑнать, ырӑ туйӑм ҫуралать

Паянхи кун ҫак залра чӑннипех те икӗ тӗрлӗ, икӗ тӗрлӗ пуян выставкӑсем уҫӑлчӗҫ. Выставкӑсен актрисем вара Андрей Логинов художник, ҫамрӑк пултаруллӑ художник. Тепӗр выставки вара чӑннипех те уҫӑлчӗ. Тӗрӗшсен выставки чӑваш тӗррине аталантарас тесе, чӑваш тӗррине ҫамрӑк ӑрӑва парса хӑварас тесе тӑрӑшакан клуб пур пирӗн Шупашкарта. Ҫавсен выставки уҫӑлчӗ. Выставкӑсем тӗлӗнмелле илемлӗ, тӗлӗнмелле пуян. Паян эпир кунта чӑннипех те Ҫак тӗслӗхсене курма питӗ нумай ҫын пуҫтарӑнчӗ. Мӗншӗн тесен кунта савӑнмалӑх, кунта куҫкӗрет ӗҫсем пирӗн авторсен. Авторсем ҫын вӗсте вара питӗ нумай. Чӑваш тӗнчинче вунӑ ҫын ытла аслисем, ача-пӑчасем те тӗрлеҫҫӗ, вӗренеҫҫӗ, аслисем ачисене вӗрентме тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑн пек клуб пур, пурри вӑл чӑн пек те чуна савӑнтарать. Апла пулсан чӑвашлӑх тата малашӗ чӑваш традицисем, йӑли-йӗркисем тата та малалла та тытса тытӑнса пырассине пӗр куҫ кӗретех пӗлетпӗр. Художник пирки Андрей Логинов пирки калас пулсан, чӑннипех те тавралӑха хӑйӗн евӗрлӗ курать вӑл. Унӑн ӗҫӗсенче мӗнпур ҫутӑлӑх, тасалӑх, тирпейлӗх пирӗн чӑваш ҫӗрӗнче чи илемлӗ вырӑнсене тупса сӑнласа панӑ тейӗн. Выставка вӗсем пирӗн чӑннипех те питӗ илемлӗ. Тата та вӗсене авторсене ҫитӗнӳсем, канӑҫусем тата та нумай пире искусствӑна юратаканҫисене хӑйӗн ӗҫӗсемпе, хӑйсен ӗҫӗсемпе савӑнтарма пултарни куҫ кӗретех. Чӑваш тӗррин кунне тӑвасшӑн республикӑра. Пӗр кун пултӑр вӑл чӑваш тӗррин кунӗ. Вӑл ӗнтӗ пултӑр урамра калӑпӑр тӗссӗсрен мастерсем тӗрлесе лараҫҫӗ. Ҫынсем утса Ҫӳреҫҫӗ, уйса пӑхаҫҫӗ. Кама мӗн, кама мӗн, мӗн интерес, кам мӗнпе кӑсӑкланать чӑвашсем. Ҫавна питӗ пирӗн тумалла. Мӗншӗн тесен пирӗн питӗ, питӗ вот Хусанта калӑпӑр, вӑл тутарсен газ пур, нефть пур, а пирӗн тӗрӗ. Пирӗн чӑвашсен тӗрӗ. Ҫав тӗре пирӗн курӑнса каймалла мар нихҫан та. Малла чӑсса

Ытларах кирлӗҫӗсене эпир нумайрах пултӑ тесе чӑваш тӗррин шкул, чувашский вышкул школе якбы кӗнеке кӑлартӑмӑр. Ҫав те мӗн учительсем ачасем вӗренччӗр тесе. Ну, хальлӗхе вӑл ҫантах та. А унта калпӑн ятарласа урок, чӑрӑ уроку тумалла мар.

Ӗлӗкхи пек пулчӗ та, куланах ҫав пӗтет. Ҫаван пӗтерсен ачасене пӑрахать.
Чӑваш чӗри вӑл чӑваш халӑхӗн чи пуян тупри. Чӑн-чӑн пуянлӑх. Ҫак пуянлӑха Манӑн пайнекуна килӗшсе пуласлу валли хӑварас килет. Ҫавӑнпа та эпӗ ҫак тӗрре тӗрлетӗп, хам анчах тӗрлемест тата ыттисене тӗрлеме хавхалантаратӑп темелле пулин те, мӗншӗн тесен ман клуба ҫӳрекенсем пурте хавхалануллӑ, хастар, пуҫларуллӑ ҫынсем, вӗсем ҫӑвӗсене тӑрӑшса вӗренеҫҫӗ, тӗрлеҫҫӗ. Унсӑр пуҫне пӗр чӑваш тӗлине тӗрлетпӗр, анчах марӑнайпӑр. Ӗлӗкхи ӗҫсене усӑ курса тӗпчен пӗр тӗслӗхрен вунсах ӑмӑшӗ ӗмӗр, вунтӑх ӑмӑш ӗмӗрхи ӗҫсене, ҫавӑнти узорсене, орнаментсене усӑ курма тӑрӑшатпӑр. Паянхи кун чӑваш тӗлне тӗрлекен маҫтӑрсем нумай. Вӗсен кашни хӑйсен стиль. Вӗсем хӑйсен орнаменчӗсене усӑ кураҫҫӗ, орнаменчӗс йӗркисене майлӑ тӑваҫҫӗ. Эпир ҫак клубра чӑваш тӗррин традицийӗсене сыхласа хӑварасшӑн. Ҫавӑнпа та ытларах вунсаккӑрмӗш тата вунтӑккӑрмӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи ӗҫсемпе усӑ курса тӑватпӑр хамӑр ӗҫсене. Чӑваш тӗррин тӗсне тытса пыма тӑрӑшатпӑр. Унӑн композиципа сӗнмеллисене тытса пыма тӑрӑшать. Чӑваш тӗрринче ӗлӗкхи ӗҫсенчене кӑна исследовательсем те калаҫҫӗ, чи кирли тӗссӗр пуҫне тата симметрие тытса пыни. Эпир ҫак симметрие тытса пыма тӑрӑшатпӑр. Ҫавӑнта енчен те чӑваш тӗррине аякран пӑхсассӑн Аякра пӑсасран ӑна пӗлмелле пултӑр-ха ку чӑваш тӗрри. Чӑваш тӗррине усӑ курса тунӑ ӗҫ тесе каламалла пултӑр. Ӑна ун пек тӑвас тесен тӗсне тӗрӗс суйласа илме пӗлмелле. Унсӑр пуҫне ҫав композици тӑвас ҫине синметрине тӗрӗс сыпӑма пӗлмелле. И ытларах чӑваш тӗрринчи ҫӗвӗсем Шучӗ питӗ тупа терӗмӗр ҫав. Ҫӗрӗсене ӗҫсенче нумайрах усӑ курма тӑрӑшмалла. Вара вӑл чӑнах чӑн чӑвашла, тӗрленӗ чӑн-чӑн чӑвашла ӗҫ пулса тухать. Енчен те тӗрӗс тунӑ пулсассӑн ӗҫе уйӑрса илме ҫӑмӑл. Тӗссене тӗрӗс тытса пынӑ пулсассӑн симметри ҫак композици сунӑ ҫӳле симметри ҫав симметри тӑвас регионе тӗрӗс тытса пынӑ пулсассӑн уйӑрса илмеҫҫӗ Пулать-ха ҫак марисен вӗсен мари халӑхӗн хуштавӑрришӗсем чӑваш тӗррине питӗ ҫывӑх. Тен, вӗсем хальхи вӑхӑтра ҫимӗҫ ҫывӑх пулса кайнӑ, эп мӗншӗн тесен

тӗслӗхрен, кӗрӳ тӗтри. Кӗрӳ тӗтринче унта икӗ тӗрлӗ янӑк, икӗ тӗрлӗ орнаменчӗ супраҫҫӗ. Пӗр орнаменчӗ вӑл хӗрӗн, хӗрӗн, хӗрӗн юх паллийӗ, тепӗр орнаменчӗ каччӑн юх паллийӗ тесе ҫырнӑ вӑл кӗнекесем ҫинче. Вӑл ҫырнӑ тӗрӗсех пулса шулатӑп ӗнтӗ, мӗншӗн тесен если ӗҫсене тишкерсессӗн Спиридоновӑн кӗнеке альбомӗнче ӗҫсене тишкерсессӗн чӑнах та кашни кӗрӳ тӗтринче икӗ юх паллине усӑ куракан икӗ тӗрлӗ орнамент усӑ курать.

Хӑҫан тӗлӗнпе пуҫланӑ? Унсӑр пӗтӗмлетме кирлӗ. Эп ку чӑваш тӗррине ман тӗрлес кӑмӑл, шухӑш ача чухнех пулнӑ. Анчах та ялта пурӑннӑ чухне вӑл пирӗн ҫывӑхра вӑл тӗрле тӗрлеме пӗлекен чылай тӗл пулман. Кайран Чӑваш патшалӑх университетӗнче чӑваш филологийӗпе культура факультетӗнче вӗреннӗ чухне ӑҫта чӑваш тӗррилле выставкӑсем, сӗтӗмсем япаласем ялах ҫавӑнта пӑхса ҫӳреттӗмччӗ, пӑхаттӑмччӗ. Ну, Мана Брендель хатӗсем калама каллех хӑю ҫитмен. Икӗ вӗнтӳ тӑххӑрмӗш ҫулта Валентина Минеева журналистпа паллашнӑ хыҫҫӑн вӑл эп ман ҫине пӑхса хӑв уйӑрса ил эпӗ тӗрлеме вӗренесшӗн ҫав пӳрне тӗкрӗ те каларӗ ман патне тӗрӗ вӗренме килтерӗ вот икӗ вӗнтӳ тӑххӑрмӗш ҫулта ятвар тем ӑҫтаса эп паянхи ҫулччен икӗ вӗнтӳ вун тӑххӑрмӗш ҫулччен чӑваш тӗрри тӗвленӗ пулнӑ ҫул

Ҫак вӑл шкулта ӗҫленипе ҫак чӑтӑмлӑх мана питӗ вӑйлӑ пулӑшать. Йывӑр мар, йывӑрчӗ каламасма, хавхаланса татах та татах та тӑвас килет. Малашнехинче питӗ плансем пур, анчах та туса ӗлкӗрме вӑл ҫитмест халӗ Хӗр каччӑпа хӗрӗн костюмне питӗ тӗрлесе тӑвас килет. Мӗнле пуян пулнӑ хӗрӗн тумӗ, хӗр пӗркенчӗкӗ, хӑйӗн кӗпийӗ, кӗрӳтри мӗнле пуян пулнӑ кӗпи каччӑ ҫавсене вӗҫтерлесе ҫавсене питӗ хальхине мал ӗлӗкхине, уйрӑмах ӗлӗкхине, ҫав ӗлӗкхи тата вунсаккӑрмӗш ӗмӗрти Любин Духовный пуҫланӑҫа именно ҫав ӗҫсемпе усӑ курса перетӑвас килет ҫав ӗҫе. Ҫав ӗҫе туса халӑха кӑтартас килет. Пулчӑ Мӗнтери пуян пулнӑ чӑваш, чӑваш тӗрри. Мӗнтери вӑл тупра, чӑн-чӑн тупра вӑл Паянхи куна эпир ӑна супрама тӑрӑшаттӑр паллах. Маҫтӑрсем ӳте ӗҫлеҫҫӗ, но ҫак тӑпрана тулури шайра апла халӑха пӗр кӑтартаймастпӑр. Пӗтӗм пӗтӗммине пӗр халь пока пӗтӗм ҫав пӗлӗхи вӑхӑтра пулнӑ пӗтӗм тӗрре туллине пӗр халь кӑтартаймастпӑр. Темле тӑрӑшсассӑн та мӗшӗнче кунта халь ҫак техника тӗрле техника аталанни те, конечно, чӑрмантарать. Халь машини выше купи нумай, мӗшӗнче ӗҫне нумай тумалла, ыйтаканса нумай. Спрос теҫҫӗ, теҫҫӗ такахи путра. Ҫавӑнпа та машинпа бортрах пулать. Ҫавӑн пек ҫынсем майпен-майпен машина ҫине куҫса пыраҫҫӗ хӑш-пӗрисем. Вӑл хитре теҫҫӗ тата. Теприсен машинпа тӗрлени анчах кирлӗ. А пирӗн тӗле ҫакӑнпа ҫӳрекенсен ҫак чӑваш тӗлине, алӑпа тӗрленӗ чӑваш тӗлине калӑк патне илсе ҫитересси, упранса хӑварасси. Чӑваш тӗле малалла та вӑйлӑ хӑватлатӑр. Так, я как у всех.
Хальхи вӑхӑтра ачасене илес пулсассӑн ачасем халь тимпе те кӑсӑкланаҫҫӗ, вӗсем тимпе те кӑсӑклантараҫҫӗ. Вӗсем те пӗлмеҫҫӗ мӗнпе ӗҫлесе лайӑхрах. Ҫавӑнпа та чӑн малтан, наверное, ҫак тӗллевпе паллаштармалла халӑха, ачасене. каласа памалла, пӗлтермелле. Кайран, паллах ӗнтӗ, ҫак ӗҫ пирки йывӑррине пула тӗрлеме питӗ йывӑр чӑваш тӗллеме тӗрлеме интереслентерни анчах сахал. Ҫак ӗҫе тума майсем тупса пымалла, пулӑшса пымалла, хавхалантармалла. Мӗншӗн тесен Вӗсем малтан кӑсӑкланса каяҫҫӗ, вӗҫне пӑхсач ячӗ йывӑр пулмасть. Пурин те пулмасть ҫавӑн ҫавӑнта пулӑшу нумай кирлӗ тӗллеме пӗлекенсенчен. А если пысӑкрах илес пулсассӑн ӗнтӗ тӗрлӗ выставкӑсем часах туса лайӑх пӗлекен маҫтӑрсемпе паллаштармалла. Мӗншӗн тесен чылай маҫтӑрсен ӗҫӗсем ҫаплипех выртаҫҫӗ, ниҫта та усӑ курӑнмаҫҫӗ. Шкулсенче халь шкулсенче вӗрентеҫ паллах, вӗрентме тӑрӑшаҫҫӗ кружоксем пур. Эпир те упӑннӑ шкулта кружок ертсе пыратпӑр. Тӗрлӗ сӗтсе явӑсем тусан лайӑх ҫак мӗншӗн тесен ҫавӑн пек калани часрах иртме пулать. Мӗн тӗрлетӗн, чӑваш тӗрри тӗрлетӗп. Ай, мӗн пӗлетӗп, вӑл крестикпа тӗрлеҫҫӗ тесе каланисем питӗ час часах тӳ хываҫҫӗ ҫавӑн пек ҫынсене вӗсем пӗлмеҫҫӗ вӗсене вӗсем патне илсе ҫитерсен кӑтартсассӑн пӗлтерсессӗн аваллах тӑтах та аталанать чӑваш чӗлхи унсӑр пуҫне халь питӗ нумай тата тӗрлӗ интернетра тӗрлӗ узорсем тӗрлӗ орнаментсем тӗрлӗ халӑхӑн вӗсем чӑваш тӗрине ҫывӑх но вӗсем чӑвашӑн мар ҫавсене уйрӑма пӗлместпӗр эпӗ чылай чухне ҫавсене уйрӑма вӗренсен питӗ лайӑх Мӗнле сахал часах курма пулать. Вот масмак тунӑ, унта чисмасем магазина илсе ҫӗлесе янӑ, а узорсем пирӗн мар. Туда магазина илнӗ ҫӗлесе янӑ. Вӑл пӗр енчен, наверное, июнье, ҫавӑнпа, наверное, ҫемье тӑваҫҫӗ. Анчах та вӑл чӑвашӑн мар. Ҫавна эпир уйрӑма вӗренсен питӗ лайӑх пулмалла, тесе шутлатӑп эпир. Мӗншӗн тесен Евгения Николаевна паян анчах каларӑм, чӑваш чӗринче утмӑл ҫӗре ҫӗвӗ тупса палӑртнӑ терӗ. Хӑш-пӗр вӗсем тӗрлӗ, хӑш-пӗр ҫӗвӗ темиҫе тӗрлӗ тата варианчӗсем хушса пӗр ҫӗввин. Вӗсене пурне те кӗске хутра вӗренме питӗ йывӑр. Вӗсене яланах вӑн пирӗн ӗҫсем ҫинче, ӗҫсем хушшинче икӗ сийлӗ ҫӗвӗсем те усӑ курнӑ ӗҫсем сахал. Вӗсем пирӗн пурччӗ, то Те парнелесен, ҫемӗтлӗхне сахал. Пысӑк ӗҫсем кунта ҫукка. Мӗншӗн тесен вӑл пӗр енчен пил нумай вӑхӑт йышӑнать, а вӑхӑтчӗ хальхи вӑхӑтра ҫитмест. Ӑна техникине пӗле пӗрре вырна клубра хӗрсемпе тӗрлеме вӗреннӗ, тӗрлесе курнӑ. Мастерсем классем тӑрӑх ҫӳренӗ чухне районсенче кӑтартнӑ.

Паянхи выставка кӑмӑла кайрӗ. Тавах чӗннӗшӗн. Ӗҫсем питӗ чаплӑ, тӗлӗнмелле хитре, интереслӗ ӗҫсем нумай. Ҫакӑн пек пултаруллӑ маҫтӑрсем пулни савӑнтарать. Зала кӗрсен тӗр тӗнчи чӑнах та тыткӑнлать. маттур маҫтӑрсем. Вӗсене малашне ӑнӑҫу сунатӑп, творчество ҫӳлӗвӗсен такӑр пултӑр. Пӗр каҫ пултӑр. Паянхи выставкӑра пулса курни мана ҫав тери савӑнтарчӗ, хавхалантарчӗ. Малашне те ӗҫлеме тата ырӑ кӑмӑлсем ҫуратрӗ. Эпӗ питӗ савӑнтӑм. Эсир анатри чӑваш, анатри чӑвашсем Евхам та тӗлӗш пулнӑ май ӗнтӗ, пӗлеп, вӗсем ҫар шутне тӗрленӗ, хӗрупаҫ шутне кӗрсе пынӑ шутне. Эсир укҫан тӗрлеме пуҫланӑ. Эпӗ те пӗчӗкренех тӗрлеме пуҫланӑ. Чӑвашсен пиллӗкри хӗр пӗрчи те тӗрлеме пуҫлать те, хӗр арчи хатӗрлеме пуҫлать теҫҫӗ те. Эпӗ те ҫав пекех пулнӑ пуль ӗнтӗ, пӗчӗкренех пуҫланӑ. Анчах та чӑваш тӗррине тӗрлеме вара эпӗ сакӑр ҫул каялла паянхи пекех астӑватӑп. Пушӑ уйӑхӗнче тӗрӗ тӗнчи пуп ҫинчен пӗлтӗм. Вара ҫыхӑну тытрӑм та унӑн ертӳҫипе. Ҫавӑн пек вара пуҫларӑмӑр тӗрлеме. Надежда Михайловна ҫав тери кӑмӑллӑ, Чипер пике темелле пуль ӗнтӗ, ҫав тери кӑмӑллӑ кӗтсе илчӗ, клубчӗн ӗҫченӗсемпе паллаштарчӗ. Унта та питӗ пултаруллӑ, маттур хӗрсем ӗҫлеҫҫӗ. Вара эпӗ ӗнтӗ пӗчӗккӗн ҫак чӑваш тӗррин вӑрттӑнлӑхӗсене вӗренме пуҫларӑмшӑн питӗ савӑнатӑп. Паянхи выставкӑра та манӑн пӗчӗк ӗҫсен пайӗ пур. Вӗсене курса та савӑнатӑп, ҫынсем те курса тен хӗпӗртеҫҫӗ пуль тетӗп. Пӗтӗмӗшле каласан, эпӗ питӗ кӑмӑллӑ паянхи выставкӑпа, ҫак клубри хӗрсен ӗҫӗсемпе, вӗсем ҫав тери илемлӗ, илӗртӳллӗ, ҫав тери тирпейлӗ, иккинчен те пӗр пек таптаса пуян, пуян. Кун пек тӗрӗ тӗрлеме пӗлни ҫыннӑн ӑс-тӑнӗ те ҫав тери пуян пулнине кӑтартать пуль тесе шутлатӑп. Тӗрӗ тӑрӑх ҫыннӑн характерне пӗлме пулать-ши? Анчах та ӑна пӗлместӗп, анчах та ҫыннӑн кӑмӑлне пӗлме пулать тесе шутлатӑп. Мӗн шутланине, вӑл мӗн ӗмӗтленнине

пуҫласа пӗрремӗш хут тен малашне пулӗ те ӑна пӗлме ҫук паллах ҫав тери килӗшрӗ кунта сӑмах та ҫук питӗ килӗшрӗ эпӗ питӗ кӑмӑллӑ питӗ хавхалантӑм питӗ савӑнтӑм калапиха малашне те ӗҫлеме мана валли ҫӗнӗ ҫӗнӗ Ҫӗнӗ амӑшӗ.
Ҫӗнӗ юхӑм теме те пултарать ҫӗнӗ вӑл? Маншӑн ҫӗнӗ юхӑм пуласса шанас килет ман. Ну, Надежда Михайловна тӑвар, йӑлӑхтармасӑр, ывӑнтармасӑр тесе. Сире йӑлӑхтармастчӗ ӗҫ тӗрлесе. Тӗрлесе ҫул ҫине йӑлӑхтарма пултараймасть пуль. Ҫук пуль. Мӗншӗн тесен кашнинчех вӑл ҫӗнӗлле. Ӑна ҫӗнӗлле куратӑн, ҫӗнӗ тӗссем, ҫӗнӗ ҫӗвӗсем усӑ куратӑн. Чӑваш тӗрри вӗт-ха вӑл.